Salam gadyrly ildeşler. Geçen programmada aýdyşymyz ýaly, arasynda ýetişdigime görä türkmen atalar sözüni şeýle bir sanany aýdyp, üsünde-de açyklama berip, şondan bir gürrüň etjekdim. Birinji gezek nämeden gürrüň edipdik? Kyrk ýyl maýa gezinçäň, bütin bir ýyl ner gezgin. Indi bu gezek men agzybirlik hakynda aýdylan atasözlerden söz etjek bolýan. Dogrudanam, agzybirlik her millet üçin möhüm. Aýratynam biz türkmenler üçin möhüm. Sebäbi aýratynam şu döwürde türkmenlere her wagtdan beterem agzybirlik gerek. Bu agzybirlik her işde bolup biler. Külturel, medeni işlerde, edebiýatda, syýasatda, sosial mesele her zatda agzybirlik gerekdir. Şol üçinem şol agzybirlik baradaky atalar sözlerden birnäçesini gördüm şolary sizi şolary size okap eşitdirmekçi. Birinjisi Agzy birä, Taňry bir. agza alany gaňry bir. Agzy bir. Taňry bir. Taňrymyz bir bolşy ýaly agzymyzam bir bolmaly. Agzymyz birdir Taňrymyz bir bolşy ýaly. Ýöne agza alany gaňry bir. Agzala bolsaň welin seni gaňrarlar. döwerler, ýok ederler. Hemişe şol ata-babalarymyz agzybirligiň üstüne nygtap geçipdir. We ýene bir atalar söze garşylaşýar şeýle, Altynyň agzy bir bolsa, asman näkini gaçyrar. Altmyşyň agzy ala bolsa, il näkini uçurar. Altynyň agzy bir bolsa, etmejek işi ýokdur. Asmandan uçup barýan-da gaçyrar ýere. Agzybirligiň güýji. Ýöne, sen agzaly bolsaň, alty däl-de, oň ýerine altmyş adam bola sen. Eliňdäkini gaçyrarsyň. Bir adamça güýjüň bolmaz. Gaýtam biri-biriňiziň güýjüni kemeldersiňiz, enerjini alarsyňyz biri-biriňizden. Ýene bir ýerde gabat gelýär agzybirligiň ähmiýetine türkmen edebiýatynda, folklorda. Il güýji, sil güýji. Iliň güýji siliň güýji ýalydyr. Aslynda şu dünýäde birinjiden-ä iň güýçli Alla Taňrymyz, Ýaradanmyz. Ondan soňra-da ýer ýüzünde halkyň güýjünden uly güýç ýokdur. Ýöne halk halk bolup bilse, agzybir bolup bilse, bile hereket edip bilse, bir-birine düşünişse, Şol halkyň güýji syllar ýaly bolýar, şol halkyň güýji asman näkini ýere gaçyrýar. Şol ýaly güýji hiç kim döwüp bilenok. Iliň güýji sylyň güýji. Hatda Kuran-Kerimde-de şol agzybirlik hakynda nygtalyp geçýär. Wa'tesemû bihablillahi jemi'an we lâ teferrekû. Allahyň ýüpünden ýabyşyň we pytramaň, çaşmaň. Bir, Allaha çagyrýar, mänewiýete, gowulyga, birem agzybir bolup duruň diýýär. Kän atalar söz bar agzybirlik barada. El, eli bar, iki el ýüz ýyl. Bir el bir el ýuwup biler. Iki eliň bolsa ýüz ýyl. Iki bolsaň ýene şo birleşip-de, bilelikde köp iş edip bilýäň. Türkleriň-de bir şoňa meňzeş atalar sözi bar. Türkler-de taryhlary düzülen bir aňyrsyz türkmen näme diýýär, Bir elin nesi bar, iki elin sesi bar. Olar o şekilde aýtýarlar. Diýmek, agzybirlik ynsanlar üçin hökmän gerek. Sebäbi biz toply ýaradylypdyrys. Bir köpçüligi döretýäris, bile ýaşaýarys. Bilelikde bir şäher gurýarys, bilelikde ülke gurýarys. Bilelikde şol arzuwlarymyz paýlaşýas bile gitmeli bir ýurt ösjek bolsa bilelikde ösýäň yza galjak bolsaň bilelikde yza galýaň şol üçin hökmän agyzybirlik gerek biri birin goldamak gerek agyzybirlik üçinem bir ýürek gerek başda bir ynanç gerek da hemmämiz bir zada ynanmaly. Ýüregimiz bir bolmaly. Ýüregimiz arassa bolmaly. Bir-birimizi gysganmaly däl, göripçilik etmeli däl. Başga dost bolsun, ildeş bolsun, goňşy bolsun, näme bolsun, şoň ösüşini öz ösüşimiz hasap etmeli. Gynanç bilen kähalatlarda Adamlar özleri ösüp bilmeýädek gaýtam o birine-de göriplik edip şolam bir ýykylyp galasa diýädä. Men öseýin, men ýeteýin diýmeýär, şonuň ýetişýän men näme ýeteýin diýse boljakda. Ýok, men-ä ýetemok, şoň ýetip barşynda içim ýanýar diýýär. Hä, agzalaryk döretýän zat şular. bir-biriň gowulygyny islemek, bir-biriňe arassa ýürekli seretmek, bir-biriňi kiçeltmek däl, sen başgasynyňky kiçeldip özüňi ulaldyp bilmersiň-ä. Ýöne ikiňizem uly bolsaňyz, iki uly güýçli uly bolýar, on uly ondanam güýçli, ýüz uly ondanam kän. Her wagtda men dostum güýçli bolsa men güýçli bolup bilýän. Şäherdeşim, watandaşym güýçli bolsa men güýçli bolup bilýän. Hä, agzybirligiň güýji şol. Türkmenlerimiz hemişede taryhda köp wagtlarda agzybir bolup bilipdirler. Ýöne agzaly bolan wagtlarda kän. Agzaly bolan wagtlary taýpa-taýpaçylyk bilen bir-birin gyryp, gyraldyp, gyryp, özlerini peseldipdirler, illerini haýal halata getiripdirler. Ýöne bir gowy tarapy, bir kätip edenlerine birden birleşip-de, güýçli bir syl ýaly bolup çozup gitýän eken. Şol üçin şol agzalalykdyr, taýpabazlykdyr, Bir-biriňe erbet niýetler, düşünişmezlik hemmesini kenara goýmaly. Atalarymyzyň aýdyşy ýaly, Agzybir bolmaly. Agzybir halkyň öňünde hiç kim durup bilmez. Ýöne agzybir bolmany on millionlarça-da bola sen ýan-ýanyna bugup dursaň, her kim özüne görä bir güýç, o hiç ýerde ýetmeýär. Agzaly millet hiç wagtda arzuwlaryna, maksatlaryna ýetip bilmez. Agzaly millet gaty gorkak millet bolar. Sebäbi adamlar bir-birinden güýç alyp bilýär. Geçen gezek atalar sözünde şu atalar sözi aýdyp geçipdik, Kyrk ýyl maýa gezinçäň, bütin bir ýyl ner gezgin diýipdik. Sen eger biter ýürekli bolsaň, biter mert bolsaň, hawa, bir ýyl ýaşarsyň, emma kyrk ýyl gorkup gezmersiň, oň ýerine bir ýyl ýaşarsyň, erkek ýaşarsyň. Ýöne eger agzybir bolsa millet, olaň hemmesi bilelikde kyrk bir, kyrk ýyl ýaşar hem-de erkek ýaşar. kyrk ýyllap erkek ýaşar, mert ýaşar. Agzybir bolmaýan milletiň öňdegelenleri-de gorkak bolar. Maksatlaryna ýetirip bilmezler, halkynyň sözüni aýdyp bilmezler. Ahun mollasy öňe düşüp halkyň sözüni aýdyp bilmer. Millet wekili, namaýyndasy öňe düşüp halkyň ýüreginden gürläp bilmez. Magtymguly atamyzyň bir goşgusynda şeýle söz hem gelýär, Döwlet gonsa goç ýigidiň başynda, Hemaýatly ili gerek daşynda. Hemaýatly iliň bolmaly ýa bir döwlet gelse biri öňe düşjegem bolsa öňe düşendede arkasynda ony goldap duran bolmaly. Ol şondan güýç almaly. Ýene bir ýerde atalar sözümizde aýdylýar. Arkasy dagdan bolanyň ýüregi daşdan. Sen arkaňdan bir sert sypalap duranlar bolsa, berekella berip duranlar bolsa, Sen-de ýüreklenýäň, gowrak aýtýaň. Aýtmaly sözleri. Şol üçin iliň öňe çenlerini goldamaly, agzybir bolmaly. Agzybir bolsaň gelip seň daşary ýurtdan gelmişekler, daşar illerden gelip aňsatlyk bilen ýeriňi alyp bilmezler. Agzybir bolup ýaşasaň, aňsatlyk bilen seň namysyňa-da göz tikip bilmezler. Agzybir bolup ýaşasaň, seni aňsat aldap-da bilmezler. Sen bir protesto, etiraz eden wagtyňda, Haý, bolýa, özümiz düzelderis diýip sowuk goýbermezler seni. Seň agzybirligiňden çekinerler. Agzybir milletiň agzy açlanda eýýäm haky berler. Agzaly millet agzyny açmaga güýji bolmaz. Şol üçin biziň bütin güýjümiz agzybirligimizde. Atalarymyzyň aýdyşy ýaly, Agzy bire, Taňry bir, agza alany, Daňry bir. Hemişe agzybir ýaşaýlyň!